से बुझला आ हम तऽ अपना गाछी पर से तोड़ के आम ले लिया बेचेला अहाँ तऽ हम असगर छी तऽ हम के खाय पिए वाला है हैं केना असगर दै केते छियै? खाबे पीबे केना दै ई ई आम एक सौ ने दू किलो एक सौ में दू किलो हाँ। लऽ लै छी चोरा के हम अपना घर वाला से ओना तऽ कॉलेज छलै नहि केकरो से ली है आ मन करै छलै आम खाय लागे आ बौआ हमर जहिया से मन करै छल कहिया से आम खाय लागे हम अपना घर वाला के कहै छलियै तऽ नहि ला दै छल भले बौआ है पेट ने

केमाय केमाय दू चारि दिन भऽ जेतै धिया पुता धो छी आब तू हमरा से बचि नहि सकबी बचि नहि सकबी अनहैतो एगो के बल्ली देबै तभी ते महा डाइन बनबे हका हकी के डाइन हम बनबै कनिया सबटा आम लला तू सबटा आम लला ले लो। हाँ सबटा आम लला टका पकड़ा दै छ

जाइ छै ई टीन के जे है से कोयला वाला चूल्हा बनेबै कियाकि कोयला पर जे है से भनसा बन हैं? एहिठिना आम के छीट देने है और अहाँ किया चिचिया रहल छियै ये हैं? रे माय, की भऽ गेल झगड़ा लड़ाई भेल ये कोई मार लगा

भाई जब एको राती अहाँ के जैसे घर में बर्दाश्त नहीं होइए ये हाँ? घर में बर्दाश्त होइए अरे तो अहाँ पेड़ के रख देन छी हमरा मन है या हम अहाँ के नहिरा पहुंचा देब नहिरा चल चल पहिले अंगना चल चल पहिले अंगना दिमाग खराब क के रख देने है रे भाई कोई कुछो बेचे ला आबे है त अहाँ अंगना में रहब हमरा कहब कि ने हैं

अरे बुझाइए कि हमरा पेट घीच लेलक, एकर मतलब घीच लेलक। एकर मतलब आम वाली डाइन तऽ नहि छलियै आ ये केहन मुँह कान छलै ओकर कहाँ जर उजर कैले चले यहाँ उजरका उजरका केस अरे भाई हमरा बुझाइए सही में डाइन हेतै कियाकि एहन एहन भेष में डाइने रहै है आ दूजी बात जान है हमरा बुझाय बच्चा के नहीं सुने के लाई बच्चा के नहीं सुने के लाई ये ये कोनो बात नहीं बाबा के बच्चा के लकर पूछे नहीं चले बाबा यार हाँ? नहीं नाम कल ये दो चार दिन दस दिन यार बुद्धि कथा बुद्धि कथा बुद्धि कथा बुद्धि कथा जे जे पुत्तो से जगह में जे जे हैं पूछ ले ले यार चल नहिरा पहुंचा दै छियो पहिले ठीक करबा दे एहि के बाद पहिले बाबा के बच्चा के आना दे हम नहीं जानलिए यार दस चाय बुढ़िया हमरा ना कह देता है

तोरा तुरंत अभी शराब देबो नहीं बाबा हम आबै छियै हमरा समस्ये भी एहन है बाबा ताहि दुआरे तोरा देह में टकरा गेलियै कनि हमरा घर पर चल हमर घर पर जैसे ककर कहाँ नजर लग गेल हमर घर वाली बाबा चिया रहल है कनि चल ना बाबा तोरा घर पर हाँ की समस्या तोरा भऽ गेल बोल आम वाली के हाथ उना जे है से हमरा घर वाली के कथी ने कथी कह देलका तऽ कनि से छिपिटा रहल है बाबा कनि चल आम बाली हाँ, हाँ, चल। अरे तऽ आम बारी कुछो कह देलको तऽ हमर पेट में देख के आम लीते

देखल होनहारी के टाइम अखन भेलो ने आ दर्द उखड़ गेले की होया कनिया हम बाबा की कहिया हमरा आम खाए के मन करे चला के के बुढ़ियाल चले आम बेचे हाँ, हमने छीना ले न लिया आई आम लो ले लिया हमरा के लगा खाए महीना के बड़ा के लिए दो चार दिन दस दिन रह गेल है अब बेटा सब के लाते मुके के हार दे लगा बाबा रे, जादू मंत्र कुछ

जो जो तो हमारे काम सफल कैले तोरा हम अपना उठा के काट के बौकी देवी तोरा ब्लड पे अब हम बाबा ठीक भऽ गेलै जज बाबू ने पूछले ठीक भेल ये आँ आराम भेल उठू तऽ उठू तऽ मुड़ी पर नुआ लिअ बाबा है बाबा है मुड़ी पर नुआ लिअ पूछले जे विजय रहतो आँय? आराम भेल हाँ भैया तऽ भाई बादे में की लागल यार आँय? माथा नची छल माथा नचै छल आइ दिन से जे है से घर से बाहर निकलिए तऽ हम हमरा से बुरा कोई नहि हाथ कहि देलहुँ हम नहीं लिखल सुन हाँ बाबा हम जे जगह पर हाँ तपस्या में रहलिए भीम भेल हाँ ओहि जगह पर आके हाँ दुनू परानी चरण आके ठुका ली है ठीक है नहीं बाबा तो विनाश हो जातो नहीं बाबा है सर आपने दह आशीर्वाद दऽ कऽ जा अनंदरा जे भी जे रहबे ठीक छै बाबा जा खुश रहतो आबै छै बाबा आइए ए, बाबा बड़ शक्तिशाली छले हन देखलियै एके बेर में बुझाइया दुख के अहाँ हेर लेला अहाँ के दुख के हेर लेला हाँ, घुटे गेलै मुंह में देखले केना करने छला नहीं जियब आँय? हम तो कहै नहीं जियब हमर बच्चे नहीं जियत कान पकड़ लिया जैसे कोई आवे कुछ बेचेला त नहीं दिया एहन गलती नहीं करब हाँ से केकरो से हम बेफालतू बिना गार्जियन से निकल के बाहर हाँ कुछ ले आब। अब याद आ- याद अब अथी है ने हाँ, अब चल हो गेल हमरा जाओ घर जा सीन मिल गेल। घर जा देख लेलियै देख लेलियै केना केना होइ छलै आम बालीके भेषमे डनियाही बुढ़िया आयल रहै आ आमके जे है से बहाना से देखलकै हमर घरवालीके पेटमे बच्चा तऽ कोइक सुरैकके जे है से भागल जाइ छलै हन ई तऽ बाबा आबि गेलै तेँ ने जान बचि गेलै ताहि दुआरे अगर जे है से जान एहन यऽ असक यऽ तऽ नहि जायब कोइ अपन गार्जियनके भेजब अपना नहि जायब चलू वीडियो केहन लागल नीक लागल है तऽ लाइक कऽ देबै चैनल पर नया छै तऽ सब्सक्राइब कऽ देबै साथमे शेयर दबा के करब चलू जय मिथिला जय मैथिली